u tul ħajtu kollha lejn ilsien pajjiżna, bħalma jispjegalna Joseph P. Borg.
Kien il-ħsieb ta' Gino Muscat Azzopardi li jiġi iben Ġużè Muscat Azzopardi, awtur magħruf u fundatur tal-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti, li tingħata midalja għal min lil min ikun ħadem tul ħajtu kollha biex ngħidu hekk għall-Malti f'xi qasam tal-letteratura jew tal-lingwa. Naturalment hu, l-ħsieb tiegħu kien ukoll li jżomm tifkira ta' missieru. U bl-għajnuna tal-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti bdiet tingħata din il-midalja. L-ewwel ma ħadha kien Dun Karm. Kienet ħaġa xierqa li jieħodha l-poeta nazzjonali fl-1946. Warajh ħadha Ninu Cremona. Imbagħad kien ħadha Ġużè Galea u Dun Pawl Galea, warajh ħadha Ġużè Aquilina bix-xieraq għax wara kollox bena l-Katedra tal-Malti fl-Università. Imbagħad ingħatat lil Karmenu Vassallo, lill-poeta Karmenu Vassallo u lill-poeta Anton Buttigieg, flimkien ingħatat dik, dik ingħatat fl-1972 u ħaduha flimkien. Minn dakinhar 'l hemm ma baqgħetx tingħata din għal xi raġuni jew oħra ma baqgħetx tingħata. Imbagħad fi żmieni ġiet l-idea li narġgħu nibdew nagħtuha. Jiena x-xewqa tiegħi kienet li tibqa' tingħata bl-istess isem, ġifieri bl-istess titlu, il-Midalja Ġużè Muscat Azzopardi, però mbagħad iddeċidejna li nsejħulha Midalja Ġieħ l-Akkademja tal-Malti. U bdejna fl-2016, Kien ħadha Oliver Friggieri bix-xieraq għall-kontribut kbir letterarju u l-wirt kbir letterarju li ħallielna. Ingħatat kull sena mbagħad, s'issa dejjem ingħatat, ingħatat imbagħad lil Monsinjur Lawrenz Cachia, warajh Trevor Zahra, Victor Fenech, u Lina Brockdorff. Tajjeb ngħidu li din tingħata mhux għax sempliċement ikun dak l-awtur ikun kiteb u ppubblika matul ħajtu kollha, jiġifieri dawn dejjem taw xi kontribut, pereżempju Oliver Friggieri nistgħu ngħidu li kien fundatur, kofundatur tal-moviment Qawmien Letterarju. Qed tifhem? Trevezara ħadem fil-Għaqda Letterarja Maltija. Lina Brockdorff ħadmet ħafna fil-moviment. tal-Malti ta' Kelly Nouvella Haber. Ġifieri wieħed aħna il-midalja tingħata għax mhux sempliċement għax dak li jkun ippubblika imma ħadem tul ħajtu kollha ta xi kontribut fil-qasam f'xi qasam tal-Malti tul ħajtu kollha. Huwa rikonoxximent żgħir b'apprezzament għal dak li jkun. Proċedura hija li l-Akkademja toħroġ l-applikazzjonijiet lil toħroġ formola lill-membri, il-membri jibagħtu n-nomina tagħhom, imbagħad hemm ġurija biex ngħidu hekk speċjali għaliha, ġifieri għandek il-President tal-Akkademja, għandek il-Kap tad-Dipartiment tal-Malti tal-Università u l-President tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. Huma dawn li jagħżlu min-nominazzjonijiet li jidħlu mill-membri tal-Akkademja, huma dawn it-tlieta, t-tliet ġurati li jagħżlu lir-rebbieħ. Jistgħu ma jagħżlux ukoll, tifhem, skont, ġifieri hija f'idejhom, hija f'idejhom. Jistgħu jinnominaw xi ħadd ieħor. Jiġifieri din hija miftuħa b'dak il-mod. Tajjeb ngħidu li qed inżommu t-tradizzjoni li l-midalja tingħata fl-erbatax, kull erbatax ta' Novembru ta' kull sena għax hija d-data tat-twaqqif tal-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti li llum hija magħrufa bħala l-Akkademja tal-Malti.